Dong lutwa Acholi, wubed dok wumoto cik itwu, wek tin atitwu lok ma angeyo mabeco i kom Hilary Onek. Hilary Onek me i Wota-ni onongo Hilary Onek maber. ento Hillary onek me politics ma dong Hillary onek odonyo i politics odugu dano ma lagoba odoko dano ma lagoba dok pe bilubu lokke mo keken wa acel dok pe bicilubu cikke ne mo keken Hillary onek ka tye ka bito kwir ka i kare me campaign Nongo kit i lari ber ma pe wacce. Nongo i lari ber dok cikke i gin mo kiken. Dok gin mo kiken ma in ipenyo bot unek ki lari i kare ma tye ka timo kampein, i lari unek pe obikwero batwal. I lari unek ye cikke mo kiken i kare me kampein.

ilero nek obiyeo obiwaco ni omera omera omera wek kwir ko otum ka kwir otum ci wa bitiyo ki iye in imito gin mayot in imito gin mayot muno onek ki ileri ye cikke mo keken dok nongo nyuto ber kite ma pe wacce ikare me campaign now wek campaign okati wek kampen okati in dano moni ma itye i Lamwor ko itye i Palebek-ki. Pe ibiloko ki onek ki lari matwal dok namba cim ma i lari tiyo kwede i kare me kampen teke kwir okato tap ma injinia onek ki lari oniang ni kwir dong okato. Tugi poto lal cito Kampala cim ma nama cim mubedo ka tic kwede i kare me kampen dong pe ebinongo i yamo matwal. Nama cim eni dok Hillary bidwoko i yamo nongo i kare ma odugu ka timo kampen mukene me tam mukene. Ento kare eni ducu nongo Hillary okane kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji dok Ka dong ilaro kato, nongo ocano rwoti neka mo matek i ngete, nongo ocano dano maraco keken lukwor, nen calo calo eni eni wod Kirikiri, Olar Ambrose, Olar Ambrose dano mo marac ma pe wacce, col kwici kwici kwici, cwinye col calo en del kome kit ineno-ni. col kwici kwici kwici dok lager ma pe wacce dok dano marac tek ineno kong olar Ambrose dong tye iye ngeye jami marac dong tye kenyo pe biyak gin maber keken pien u- olar Ambrose dye wiye nongo tam kwo keken nongo tam kwalo dano keken nongo lakwo mo ma pe wacce dok bene aye ngat wini ma waco ni olar Ambrose pe latin Acholi ento okeyo Acholi aye aromo ye pien cwiny macol kodi pa olar Ambrose

Wutye winyo lok eni we lubala bek, wun ma wuyero wunek Hillary. Dong wunek Hillary, tiwu dong obala keko. Tiwu tye matek adada i kom wunek Hillary. Tiwu tye matek i kom wunek Hillary ma wi wunek Hillary dong pe tamo piny maber. Adamme dong pe reasoning maber matwal. Man aye tye kin lok ma oweko dong ineno i lero nek dugu ki zero. Pien rom ma wuyero peke eh? Rom wuyero peke mwaka pa eh wunek ki lari ni dong pe mwaka me bedo i politics eh? Wun macalo lupala bek bene wungeyo maber ni wunek ki lari kit pe wugweri kit pe wuye Museveni pud obi twero rewading en calo minister. Pud twero kete i minista mo keken onyo minista onongo twero mede ki ministry of disaster and preparedness ci inene so this time wun lupala ber wutim ber wuyer remo malyet wuyer ngat ma wuneno tye ki kero ma twero timo gin mo ento pe wutwero yero muzee me mwaka pyeraboro ki wiye i lerone komiti mwaka pyeraboro ki wiye An i ladit ki babana cok ki mwaka pyera ka pe pyeraryo wiye abic ci pyeradek bene kulu. Ineno? I lero nek pe dano matin, i lero nek dano ma dong orii lobo ma pe wacci. Ma ka onongo nek i leri tye dano ma wore, onongo weko tela omot ni lutwa an dong atiyo Ka mega oromo gin ma tye, wun dong wumi kwir bot dano eni. Wun dong wunong ngat mukene olee ka kora nyo olee ka tyena. Man eni onongo biweko legacy mabeco adada bot Onek ki Larry. Onongo biweko legacy mabeco adada i kom Onek ki Larry. But Hillary tye ka mito ni en ito oko. Ito i dog tela. Ito me bedo MPs. me panabek onyo me lamo dok i lero nek pe pwoyo jami. Lwaki mwaki ma lupanabek ki jo lamo gubedo ka bolo kwir bot injinia onek ki lari ni onongo myero onek ki lari dong opwo owek tal omi tal bot latin panabek mukene ni omera mak ka tyena omera lee ka tyena but pi greediness Woro ki gem matego weko i lari onek pe twero weko tela. Deyo ma onongo yam lupala bek tye kede i kom onek i lari i early 2000-ni weng orweny cwic. I mwaka alip aryo ki wiye weng orweny cwic. pi colcwiny ma Ilaeri oneko ocako kete i kome, pi dano maraco calo Olaa Ambrose-gini ma Ilaeri ocako pitone i ngete, ocako pito dano maraco keken i ngete, ocomogi i ngete king king king, dano ma cwinygi col adada, labolle en Olaa Ambrose-gi eno, ci inene. Co Ilaeri orwenyo woro ki kwici ki i kome, Ilaeri ma yam me wota ma onongo kite ber ocoyo lutino Acholi madwong i tic i dog i wota-ni. Odoko rac ma pe wacce, odoko rac calo nyim ma iye kikweyo, odoko rac ma ngat mo keken pe mito i lari pa Labek. Pe mito en i lari in kit itim dong ityek nining nyo kit iony cente ki i doggola pa dano weng i pa Labek i yero ma bino i 2026-ci. Matwal pe ikato i lari onek, pe ibikato matwal pien acoli pe pa Labek gukwanyo gen kwici kwici kwici kwici ki i komi. kwici kwici itye ka tugo ki ziro gin mo ma itimme dong peke kong ilero onek dong ocakke tam aryo angec-ci obino wa ki tam adek eni weng ilero onek dong odwogo ngat ma tye ki pride ma pe larre odwogo ngat ma tye so arrogant amito awacciwu ni ilero onek dong odwogo lagoba odwogo dano marac adada pi nen calo ilero itamo ni en iwilo pala bene ibedo ka wilo pii awila ki pala bene. Man aye tye tyen lok ma oweko kica pe mako onek i lari i kom ngat mo keken ma a ki palabek, i kom ngatti mo keken ma a ki lamoo. Hmm? I kare ma i lari onek dong odonyo i kwii, odonyo i politics, odwogo dano marac ma pe wacce. Now an tye ka myero ni atitwu goba pa onek i lari. Amyero atitwu tim maraco pa i lari onek. Wan around 2016 2016 Hillary obedo ki Thanksgiving obedo ki Thanksgiving ceremony i Palabek me nigang kwan di cwinyi. Olwongo wan luwer mogo ma gang, olwongo wan luwer ma gang ki dong omedo ki luwer mukene ma woko. Kun owaco ni wago wer bote. Agoyo lakubo kubo maber adada bot onek Hillary. Ma wa i cawani pud medde ki winyone i mutokane wa i cawani. Now, Kare ma wagoyo wer, wacito bene watimo performance i pala bek kal, i pala bek di cwinyi. Eh? Ma watimo performance i pala bek di cwinyi, i nge performance omyero kiculwa ciling ki balance mukene mudong. Ilero ne referring wano bot Olaa Ambrose. Kare no dong guloko gin ki Olaa Ambrose ni ka joni gubino kuman kuman, in dong inge kit me weyogi, in dong inge kit me tuko ki wigi.

wa a wadok gudo pien dong onongo i kare eno weng an abedo gudo ma wadok gudo awe bal mo pe abikuro alibo nek ki lari mot ka abirii i kome kit wa nguti abimako ci i kare eno ni akubbe ko ki lutic mogo ma tiyo i boma otel i gudo citi lurema onongo dwong kunu ma tiyo en i boma otel Awaco ni ka ladit injinia Hilliard onek obino ma tye i gulu kany onyo obino ma tye i boma kany otim ber owacca. Amiyo onamo cim oko bot lurema egoni weng. Hilliard onek oo oko ki gum maber. Lubanga okelo onek Hilliard obino ko ki Kampala obino ko tyeko kare program eo weng dong ki pa labek kuca ki lamo kuca dong tye ka myero ni ibin dong ibed gulu nino acel aryo ca gwok ka dong igwe ngwec idok Kampala. Nao lurema gugoyo na cim mogo aa ma arukke maber acito i boma hotel i kine ka caa aryo ki nucu, awaco ni tyen abibalo i wi onek i Lariko. Kara man ma dong an amako ambuco maber i dog gate pien an angeyo ka ma i larunek kato ki iye. Kara man ludito ki dano mogo madwong tye ma onongo i larunek ocikogi gubino ki palabek. gin bene gitye ka kuro nek ki larre, gimito wunek ki larre, wucob cikke ma mege botgi, cikke ma en ocikke botgi. Ludito madongo mukene muze, i, ineno, i larre wunek, onongo tye ki manijane mo, wod Kenya mo, kor tye ja- jaluo me Kenya, kor tye kaka mani Kenya, tye macol ma kome dit. Awaco ni tin joni gubiniang an abedo anga. Acito aniang ni Ilel onek, oluyo ki rume obino tye tye i opic pa maneja ma mege en macok ki dog gate-ti. Ci dong adonyo kun akongo doggola kunu, kiyabo doggola ci maneja oloko keda ni Daniel Soka aye ti myero olok kedi. Ilel onek owaco ni wek okora

Yo eno makato ki loya Churchill Court ni lari kare kun Muzei gugomo doggi kun oko mot, wele mogo mu a i Palebek gugomo doggi oko kun omot gitamo ni Hillary obikato kunu. An dong angeyo style pa Hillary eko weng wa con pien watiyo kede madwong. Amako ambush oko ni king i dog gate madit kama police bedo iye ni pien angeyo ni kare ducu Hillary ne kato ki kenyu. Now I lerone, oneno ma amako ambucoko matek, cwinya bene tye ka cwer adada i kome. En bene ongeyo ni an cwinya tye ka cwer i kome. Nao oneko i leri, olwongo acikari lapolic mo acel ni, Lapolic-ci olok ki an. an dong ngo aako en ibicwala ciling rye dok io Kampala awaci ni man eni bwola ma ilarri obedo ka bwolawa kwede kare cani dok tye ka myero nwoyone to matwal awaco ki ladit awaco ki lapolici ni an matwal pe abi a ki kany ka in icit boti wek omi cene na icing in ikel wek an aao ka pe pe aa. i laro ne kutamo ni dong ibitimo ki gubu wa iye lape aneno en manager ni gulote ki rwodi neka aryo adi moni gulote gitye ka myete i laro nek obin odonyo woko i kar tung ngo donyo i mutoka ne tung eni te mayeme enoni macok ki gate diro kuca pud gugomo dog gi ata pe gingeyo ni i laro dong tye ka luyi. Ilareni tek aneno tye ka bino kitye ka rwone kede i mutoka alaro kun acito acung woko i nyim mutoka ikome awaco ni amito cene na ba amito cene na ladit ilari onek in ibwola madwong tutwal dong ibwola in dong inen calo itye ka tuko ki wi dano ilari onek onena dog oger ma pe lare oneno ni kit ni ngo jamine oballe awaco ni an abiye gin mo keken Wod Kenya-ni oteme me cora, otamo ni, Awaco jal, in pe itwero coro an. Awaco ki leb muno, Awaco, in pe itwero coro an. In pe ingeyo ni all these things ma in itye enjoying ni, pi tute pa wan, pi efforts ma wan ecung ki onek ki lari, kare ducu, kare me campaign, kare me ngo, in you don't know nothing here.

Bed dong pe wukwano ci wudi i cinga rye pien mito ni ilurune i ngwec coko pien woo ma an atye ka kelone ki ngo-ni. Teke omedde, ludito cani gubingeyo ni en aye tye ka luwi, ci wubikelle acara mo ma pe wacce. Ti nene? Wubikelle acara mo ma pe wacce dok wubikelle embarrassment mo ma pe wacce. So, woro en ciling eno ni rirye ki jaba ne ma nyim rirye tap odi icinga so ma an dong pud atye ka neno ni omyero akwan ciling wek anen ka o million acel tap ilero ne kutugi loro dogola ako driver onongo tye on stand by gugweyo ngwec guringo akwano ciling dong anongo tye alip miya abic kiken Gin mo ma atwero timone pe. Awaco ni, 'Aya, wek dong adok paco, wek adok gang. Olo eni loyo pe, loyo kino ma odik nono, loyo kuma ma odik nono. Adok gang pien angeyo ni balance en dong pe culo, pien tek i kampen otum i lari pol kare. Twenyo en lubol kwii kumeno, twenyo ju mo konyo en byero kwii kumeno. pien i twenti twelve wabedo i cirias kampen bot onek ki lari, wabedo i kampen bot onek ki lari walako weng i dye lamo ka weng en kacel waketgi i mutoka acel an, boc me gutim, Sherry Palameny ki Happy Raymond ento i nge boc me pe orii pien onongo ni citayil pa onek ki lari tye ka dugo waco boc me olaro twon ogoyo ne cim ocero joining team pa UPC o co agiki co ma watimo ki boss migi obedo i pala bek inge boss migi ogweyo ngwec ocero oboto okelo lucima gin ki olaro twonu pien olaro twonu ogoyo cim bot boss mig ma onongo watye wa ki boss migi i mutoka meno i 2012 guloko weng tamgi kit ma guloko kwede awinyo weng ma boys ni guneno ni cul pa okelo lucimagi gin ki olaro twongi ni dok beber ogwer ngwec woko ma wadwogo i Kitgum town i boma boys odok woko ogwer ngwec oringo woko i Kampala i UPC House. Nongo wan amedde ki kampein paka wa i agikine paka onek Hillary omito ki kato kwi. Hillary onek olwongo kacokke ociko wan lwoki cik lot of promises. Sheriff Alameny tye, Happy Raymond tye kenyo, Ki dong an, cikke en ni cwinywa yom watamo ni Hillary obicobo cikkene, ni wabicito kitgi i DRC Congo, wabicito i Kinshasa, kono ngo, ibiyabo wa one of the biggest studio in northern Uganda, kodi timo ngo, kodi timo ngo, ocikke lwak ki cikke. matwal wa i cawa-ni pe otimo. Man aye kit alany ma Ilaerunek obedo ka lanyo ki dano i Palabek, kit ma obedo ka using dano. Ilaerunek is a serious user, bitiyo kedi ento teke dong Ilaerunek onongo gin ma mito ni matwal pe ibineno kome, pe ibineno kome matwal dok wa iyera manyen ka ibineno kom onek Ilari. So abidugu pud ki lok kom onek Ilari madwong in the next episode. Abikatti wa ki dil ma gugoyo i kam ka ma kam pa Luda tye iye-ni weng, abikatti woko kwede weng. Ki dong, ngat mo keken ma tye gang kenyo i Palabek nyo i Lamwo ma dok pud tye ka ngeyo mwong pa Ilari onek, pud tye ka ngeyo mwong mukene pa onek Ilari, ogona cim, ocwalla lok i namba Whatsapp, ocwalla cim lok i Messenger,

Pe watwero yero ngat ma tye mwaka pyeraboro ki wiye bene pe timo gin mo dwogo ki report card zero kwede ma ilari rwom bedo dwogo kwede ni kun bulu awobe ma gukwano tye madwong ata i Palabek. Bulu ma twero tic onyo dano ma pud gitye ki kero mwaka pyerangwen ki wiye gi pyerabic gi gidwongo ata i Palabek. Wuweko kwede tam moni ni i lari, i lari, i lari ca weng-ngi wayeru ngat ma twero tiyo tic maber, wayeru remo malyet. I lari onek opwo lupala bek, dong oywe owek tal bot ngat okene, omi tal bot langwec mukene. Man aye kite kitimo ki jami. Ento i larune ka otoyo atoya i dog tela, obiloro yo ki lutinone weng cwic. Rut latin pa oneko i lari nyo watte mo keken, diki maca pe obinongo political position i pala bek. Yes, ber ka oneko i lari weko legacy ma maber loyo eni ma tamo ni omyero en toyo atoya i dog ticci. So, oneko i lari this time i pala bek ibidugu ki zero kodi mar idugu ki report card zero ni. Kwir bene ibidugu kede zero Exactly gin ma tye i report card tye ni wan palabek wadek ming pe wanyibo ming kare ni oromo wawaco lok ada i wi yweo wek tela mot bot bulu ki remo malyet ma gitye i palabek dong wun ma wutye i twok lobo mapat pat ngat ma mito kubbe keda i kit me yweo dikal i Acholi Latela mani ma tye ka timone marac? Anga ma tye ka timo tic maraco dyekal pa Acholi? Anga ma tye ka kwalo Acholi lawote? Anga ma tye ka timo Acholi lawote marac? Anga ma tye ka timo tic ki cira onyo tic malik? Anga ma tye ka timo ngo? Cases mogo mareco reco ego ni weng ma tye ka timme i kin Acholi community kono ma tye woko kany onyo ma tye gang wek lokke ongene bota. Wuwek lokke onge bota, pien jwi awaco ni, I am the voice of the voiceless. Wang bur nyo tut ka opong ki tuc coko omol loko ki kat wang bur tut omollo wek won bur onin loko maber ki yweyo. So, dikal pa Acholi ka wan ayweyo pe omito waweko any stone unturned. An Doktor Daniel Soka kit atiyo kwede Pe alworo ngat mo, kodi itye minista, kodi itye i rwom mani, kodi itye i rwom mani, ka gin ma itye ka timone marac, wabikelo ka maleng i wang lwak, wabimoyi ka maleng i wang lwak. Ngat mo keken, kodi itye i Amerika, kodi itye i Europe, kodi itye i Australia, kodi itye i Canada, kodi itye i gang kwica i lobo Afrika, kodi itye i Uganda, kodi itye i South Sudan, wabimoyi ka maleng. Pien tim marac wan pe wamito i Acholi, tim maraco wan pe wamito i dyekal pa Acholi. Dyekal pa Acholi omyero obed Acholi mabeco kodi ma yam kweri watye kwede-ni, ma gineno kit mabeco ki kwo maber i kin dano me marre, me ribbe, tic kacel, pe me uno lawote, me bedo ki cwiny acel, me marre calo omego ki lumego. Meno aye gin ma wan watye ka mitone i dyekal pa Acholi. Co dong ka acito ka giko lok-ka, an abidwogo In the next episode ka lok i kom Abidugu ka lok i kom Woman MP me Agago man Beatrice Akori kun en bene tye Minister i gamente pa Museveni en bene odug ki report card zero in the next episode abidugu ki lok kome maber adada abiyare ka maleng i wang Acholi Pe abiweko gin mo keken. In ma itye kenyo ma pwodi imito ni wamedo lok mukene,